Hey, ui! Ja! Ja! Ja! Sind gepackt! Gepackt! Und los? Dämonentöter! Was tut es? Live Max ab! Ja, nicht schlecht, so. muss ich schon so. Ja, ja, ja. Schon, ich bin schon ein bisschen stolz auf mich. Wëll ech awer nach kucken, wat do war. Dat do den Säit. Ja, do war ech jo nach net, oder? Oder war et ganz... Mitchell! Mhm, mhm, mhm. Okay, so. Voilà. Was ist das? Ja, cool. Egal. Es schon gepackt an der

So, weider geet et. Echten Boss besiegt. Jo, ziemlich stolz bin ich op mech. Nee, komm. Bleib stoen. Wat, wat, wat was du? Ge... Verschwindst du, lo? Ja. Okay, du bist gestorben. Das ist immer eine gute Sache. Wann een stierft. Also, ausser ech. Vläch ass hei äh, eppes, ne? Ech wäert lo einfach alles ofkucken. Also, alles kucken, wat ech fann, wat du. Wat. Okay, daneben net. Obwohl, kann ech hei ruf, so wann ech. Äh, äh, wieso geht et lo? Ja.

Awer Intelligenz geet méi erof. Äh, an huet en Sohn? Ne, ich glaube nicht. Oh. So lange mein Ulti. Nee, kann ich. Ah, ich muss selber drücken, Rob und Ruf. Hm.

Rop, rop, rop, rop, rop. Ruf, ruf. Nee, rop. Weider rop. Marschéier mir weider rop. Äh, bei den Pier. Weider rop. Mir sinn ukomm. Weider rop. Lo sinn ech frou. Warum sech net onbedéngt ze opzeregen ha? Soll ech lo hei natierlech ginn ech lo hei. Speichern. Uh, yes. Yes. Yes. Muss ëmmer déi Animatioun do kommen. Irgendwéi ass déi e bëssi nerveg, ehrlech gesot.

Ne wo gest du hin? Ech wëll rem zréck. Ech hun alles gesinn hei. Ah. Salz. Nee. Wëlls du och Salz? Hei. Wie behënnert. So krass ass et och net Salz iessen ze mussen. Okay, ech wees, dass die Fritten am McDo ziemlichlech gesalzt sinn an dat ziemlichlech ongesond ass mee. Äh, Vun engem direkten Doud stierft een awer net, mengen ech och net, ha. Marble Galerie. Nee, ech huelen de Salz nach. Den fällt mer schon. Och wann... Salz! Ah, du gehst mir nie méi an McDo iessen, gell? Oh. Meng best Waff ass Salz. Komm zu passen, dass ich dat jemals gebe so. Salzig und knackig. Yay, Verbraucht et net zu so viel äh, Herzer und Salz. Wo ginn ech hin, wann ich... Wann ich... Ah, nee, ich Perlen. Dat sinn einfach Maschen, ne? Ja, das sind einfach Dolche. Oder was auch immer, wie auch immer ihn das nennt. Ah, ein Tisch. Wow! Oh Gott, was warst du für ein Tisch? Los mich mal drauf! Äh, ich du? Oh, du, du bist normal, gell? Nee. Das ist schwer, mit dem Schwert Äh, eng ähm, Dingen, so eng Lamp ze treffen. Dat muss ech zouginn. Was du dann fir Quasimodo im Miniformat? Quasimodo! Verschwomm! Ah, mech mech mit Di Augen hei. Vielleicht ass hei en Rätsel oder so. Bon.

Na, Salz fir en Dësch. Äh. Ech ginn ni méi bei Ikea. Versteet Dir fir war? Kaum léis den e bësse Salz op den Dëscher fallen schon äh, ja. Schon geet et fragt. Wat? Soss geet et awer nach mam Geescht. Oh ne, ne, ne, ne, ne, ne. Ech wëll... Wëll awer dohin nach. Ah, mir du ass ja esou näischt. Wie dumm. Wie blöd. Aha, du Mutter Teresa has och Apps fir mech. Merci. 50 50 Häerzer. Dat ass kein Problem. Hei mat Chancen zu halen. Eng Zeitauer. Eng, eng, an eng Bibel. Oh Gott. Ech, ech kann mech net entscheeden. Eng Auer oder eng Bibel. Nee, Bibel. Aber ich wollte mal Dauer mitbringen. Oh shit. Ich hat gedacht, lo kann ich die zwei hun. Nee, lo hun ich just Bibel. Ei, ein Bibel. Ah, da, da, da, da. Wie cool. Wie cool, ein Bibel zu hun. Jesus sei mit mir. Ua, ua. Oh, da, da, da, da. Jesus beschützt mich. Dir wird versprochen. Ah. Wat ass dat dran? Ah ja ja, natierlech. Nee, du sagt Gesicht. Mat Hörner drop. An ah, war schon. Suen, suen an da. Ja, ja, ja, ja. Ech passen eigentlech guer net op wann ech Saachen sammelen, also nei Waffen, nei Ausrüstung an sou weider. Oe wat ass dat? Wat bass du? Wat bass du fir e Viech? Stierf, stierf, Medusa mat iergend engem komeschen, äh, äh, äh, Krokodil!